Бу безнең шундый серия булачак, төрле телләрне өйрәтү буенча үзөйрәткечләр дип әйтик инде. Димәк, бу Татарстанда яшәүче төрле милләтләргә каралачак. Әйе, әйе, әйе. Бу аның беренче карлыгачы гына. Алексей Арзамасов дигән бик талантлы безнең тәрҗемәче, ул үзе әдәбият фәннәре докторы, шуның белән бергәләп эшләнгән китап иде бу. Ә мохтаҗлык бармы менә мондый басмаларга? Яки сез үзегез тәкъдим итәсез? Мәгез әле сезгә дә булсын дип. Яки инде чыннан да менә безнең республикада яшәүче башка милләт вәкилләре, эх, менә безнең телдә дә китаплар булса и дип мөрәҗәгать итәләрме? Бу мохтаҗлык булганга күрә, мохтаҗлык барлыгын тоеп, Татарстан Президенты каршындагы татар телен саклау һәм башка милләт вәкилләренең телләрен саклау комиссиясенә мөрәҗәгать ителгән булган. Шул мөрәҗәгать буенча без эшләдек инде моны. Ә Ихтыяҗ бар. Чөнки моңа кадәр чыккан удмурт теле дәреслекләрен дә карап чыктык, үзөйрәткечләрен дә карап чыктык, аларның кайсы 50, кайсы 100 тираж белән генә эшләнгән булган. Ә безнең 1100 тираж белән чыкты. Бу белем бирү оешмаларына җибәреләчәк һәм бик аз гына сатуга чыгарылган иде, аны инде кырып-себереп алып баралар. Ихтыяҗ күп икән, Ижаудан да заказлар килде безгә һәм инде без моның электрон вариантын да сайтка урнаштырырга уйлыйбыз. Балалар китапларына да күчик. Монда Балалар нинди китапларына. файдалы киңәшләр? Менә бу дүртесенә күчкәнче, менә монысын гына Әйе. күт- күт- күрсәтеп алыйм. А, Безнең шушындый кисел, киселгән китаплар чыга башлаган иде бит инде. Монысы менә Бала һә- белән әтәч дип атала. Барый Рәхмәтнең иң матур шигырьләре тупланган китап бу. Аның тышы да матур, эче дә матур, менә шундый. Бу тишелгән китап бит инде, менә эченә килгәнче аның җитештерү нечкәлекләренә дә туктап үтәсе килә. Димәк, һәр тишелгән китапны ясар өчен аның формасын кисә торган калып ясарга кирәк була бит инде, әйеме? Автомат рәвештә болай кисеп чыгарып барсын өчен. Әйе, әлбәттә, аны безнең нәшрият ясамый, без аның дизайнын ясыйбыз да, каян кисергә икәнлеген генә күрсәтәбез, ә аларның башкаларын типография эшли. Типография шушы Дизайнга карап, бизәлешкә карап үзенең калыпларын эшли һәм шул калыплар белән шушындый юка матур китапларны эшләп чыгаралар. Бар менә төймәле китап бар. Төймәле китаплар да бар, әйе. Һәм шушындый киселгән китаплар бар. Монысын Казанда ясыйлар инде. Төймәле китапларны без ераккарак җибәрә идек. Төймәләрен Кытайдан ук кайтарта идек аларының. Ә. Менә бу дүрт китап, болары бер сериядән чыккан, Уйный-уйный өйрәнәбез дигән серия ул. Бу белем бирү стандартлары мәктәпләргә генә кагылмый, ул безнең балалар бакчаларына да кагыла бит инде. Менә шушы белем бирү стандартларына нигезләнеп, өч яшьтән биш яшькә кадәр балалар нинди предметлар өйрәнергә тиеш һәм аларның Фәнни тел белән әйткән чагында, стандартларның үз теле белән әйткән чагында нинди компетенцияләргә ия булырга тиеш? Менә шуларга нигезләнеп эшләнгән китаплар. Әйе, менә беренчесе сезгә якынрак, математика уртада, әйеме? Әйе. Мавыктыргыч математика, тылсымлы куллар, сак булырга өйрәнәм һәм мин язарга өйрәнәм. Математика белән мин язарга өйрәнәмне аңлыйсыз инде Әйе, нәрсә аңлашыла. икәнлеген. Берсе безнең санарга өйрәтә, икенчесе кулга каләм тотарга өйрәтә. Ә тылсымлы куллар дигәне, монда Рәсем дә ясыйбыз без, пластилиннан да әвәлибез, кул астында булган материалларны да тотабыз, монсы инде стандартларның
Бала үз кулы белән нәрсә эшли ала, шуларга өйрәтүче. Ял итмәсәм, уеннар да бар әле анда, бармак уеннары да бар. Бар, бар, әлбәттә, аларсыз булмый. Менә монсы сак булырга өйрәнәм дигәне, монсы инде әйләнә-тирә дөнья дигән предмет укытыла бит башлангыч классларда. Монсы шуңа әзерлек. Юл йөрү кагыйдәләре түгелмени? Юк, юл йөрү кагыйдәләре әле монда юк. Юл йөрү кагыйдәләре ул әйләнә-тирә дөньяның бер өлеше булып тора. Бу шулай ук куркынычсызлык нәтиҗәләре. Монда юл йөрүе берәү булып бара, үзеңне өйдә ничек тотарга, чит кешеләр белән сөйләшергәме, сөйләшмәскәме. Югалсаң нишләргә? Әйе, бөтенесе, бөтенесе монда бар. Адашсаң нишләргә, адашмас өчен нәрсә эшләргә? Менә ул бит безнең кечкенә балаларга инде аңа бер сүз әйтәсең, ул синең бер колагыңнан керә, икенче колагыңнан чыга, ул сине ишетми дә. Алар гадәттә безнең эмоцияләрне генә кабул итәләр. Әгәр әни елмая икән, димәк, әни аларны хуплый дигән сүз. Әйбәт, димәк. Яки әгәр әти кашын җыера икән, димәк, Начар. әти аларны орыша дигән сүз, әйме? Әгәр теге кычкырмыйбыз, нитмибез икән. Ә менә бу китапта нәкъ менә өч яшьтән биш яшькә кадәр балаларга шушы куркынычлар турында ничек итеп аңлатырга, ничек дөрес сүзләр табарга, аларга аңлаешлы тел белән кечкенә-кечкенә генә хикәятләргә төреп бирергә өйрәткән китап. Әңгәмәне төгәлләр алдыннан шуны да сорыйсы килә, менә телефон, гаджетларга баткан заманада шушы китапларны кулга алучы балалар бар микән соң? Сорауларга караганда бар. Ихтыяҗ зурдыр дип уйлыйм, үземнән чыгып әйтәм. Әйе, телефон ансы бер әйбер, ансы мәсәлән, әни яки әти, тукта, син миңа комачаулама әле дип бирергә мөмкин, әйеме? Ләкин икенче яктан балаларны бит әле мәктәпкә әзерләргә кирәк, аларны үстерергә кирәк, аларны камилләштерергә кирәк дип әйтим инде, уң ягыннан, белем ягыннан караганда. Ул вакытта менә бу дәфтәрләр